Үтүө күнүнэн мастер-класс кыттыылаахтара, көрөөччүлэр! Мин былаана бэргэһэ баайыытыгар эйиэхэ сүбэ биэриэхпин баҕарабын. Маннык туох сылаахтаах бэргэһэ баайыытыгар. Буллааны схемам иннигэр сытар. Мхм. Бу схемам буллаана биэһэн алта, биэһэн аҕыс размерга сөптөөх схема үһэ. Миэхэ манна наадалар бу мастер-класспар, бу баайарбар наадалар маннык сар. Бу маннык сар. Аха, валисон. Уонна маннык эбин маннык сабы хайыыбын. Атын баар хайыахпын баардахпына конторыгар маннык кэрэпэчигэстээх сап эбиэхпин сөп. Биэстээх, сэттэлээх спицалары, кругловой спицалары туттабын уонна бу ис өттүгэр булаҕына маннык флис мэтириэл, хара флис мэтириэл наада. Сөп уонна буоллаҕына маннык кыра-кыра баайы-баайыбын көрдөрөн иһэбин дии. Дьэ, билигин былаана бу топпотун саҕалыыбыт. Э, мин маннык бу спицинэн саҕалаатым. Иккини раза бу сыҥаахтарын баайан киирэн баран тэҥҥэ. Бу была лицевой өттө көстүн түрэ изнаночная ох. Ол иһин былааны билигин кэлэ бу аҕыс петлини талабын. Дьэ, билигин быһылаана бу куоппутун икки бу мин куруковой спицинэн баайабын, бу сыҥаахтарын сразу иккиэннэрин баайан тахсан. Эп, ону бастаан бу аҕыс пиэтин ылабын. Көрөгү курдук бу манна барыта көстө сылдьар. Бу кытыыта, онтон бу накидка, бу лицевой өттө. Сөп, тиэрэ, билигин быһылаана табыллыбыт. Аҕыс пиэтлэбин

Чэ, билигин бааллаҕына холобура кыра размер баллааны бу кыһыллар баллааны эбэн биэриэхпин сөп диэн кыһыллар бэлэтин турсан. Аха, так, эмиэ ылбыт.

Чэ ити курдук маннык баайан барабыт. Бу бастакы эптибит, онтон иккис эптибит, үсүһэ эптибит уонна бу маннык баара турбут сөп. Э билигин бу тугу оҥорор эппит Альба. Кэрэ билигин бэргэһэбитин схеманан баайабыт. Мен бу круговой спицаны баайабын.

иккис тугун сыҥаахпытын бааннарбытсыт эмиэ уймашнайбытын ыллыбыт накиит накиит онтон икки лицевой ылабыт икки лицевой икки лицевой ол кэнниттэн

Биккитин ыламмыт биккини ыламмыт кэмигэр ыкты манныга тохпут алан иккин икти так биир икки онтон мантыгабын аҕаламмын маннык этэрдэбин

небо иккини кэннигэр ытарыт иккини ыллыгыт кэннигэр ыыттыгыт бүккэбитин баайдыбыт, өттүгү баайдыбыт, онтон бу туохпутун иннигэр аҕалан оттубут, иннигэр оттубут, эмиэ баайдыбыт.

Бу уон биирис ряды боростуойдук бардыбыт, туох да эбии сабыы суох, билигин бу уон үһүскэ кэллибит. Уон үһүскэ буоллаҕына, бу били уруһуйдарбытын эмиэ оҥоробут. Ылбыт, изнаночной. Изнаночной, онтон эмиэ били туохпутун ыккибитин

Мааҕын быллааҕына бу уон биирискэ кэлэн бараммыт бүппүппүтчү, маннык көрдөрбүтүм, бу уон биирискитин барыта биир тугунан бардыбыт баайан, билигин була бу манна кэллим сөп, бу мантыган билигин баайан бараммын түгэҕэр бу кэлэммин, билигин туоххайыай бу биэс накидкалара накид мм биир икки үс түөрт Биэс. Бу биэс накиппын анараа өттүттэн изнаночнайынан байан барарым Билигин бу отут биэскэ ээ бу отут үһүскэ кэллибит сеп отут үһүскэ кэллибит маны көрдөрбүтүм дии бу накииттаны аттаатым билигин бу отут үһүскэ кэллибит маны баайдым билигин была бу туох бутуор эмиэ маннык ойго тахсыктар куттук катыма куттук

Бу биһи билигин бу туохтарбытын эбэммит маннык оҥордубут кит аха билигин былыргы отут бэһис эһээккэ кэллибит сир отут бэһис эһээт бардыбыт уонна бу эмиэ маннык накит ылабыт дьэ отут сэттискэ тиийдим аха сэттискэ билигин бу накит ылабыт накиткыт буоллаҕына сүүрбэ түөрт эбит сир билигин баайан бардым

алта уон сэттэ уон аҕыс уон тоҕус сүүрбэ сүүрбэ биир сүүрбэ икки сүүрбэ үс сүүрбэ түөрт сүүрбэ түөрт бээтэнэллиги

Ити көрдөрбүт дьэ уруһуйдарбынан маннык баайын быраҕыт. Уһу. Бу холобура бу маннык таҕыста миэхэ. Бу саҥаахпыт бу таҕыста. Бу кэтэхпит буолар. Балар холбонолор быллаалдьы бу кэтэхтэрэ. Манна былаби инньэ куондара. Куондара болар сөп. Бу куондара быллаана бу баар. Уһу. Куондара манна таах лицевойунан баайаҕыт. Бу манна булухан оһуор икки сыҥааҕа. Онно бу кыра мелкэй оһордор. Онтон манна кэлэн бараҥҥа холобура буманан түмүктээн кэбиһэҕин бу алта уон тохсус. Онтон уопсайынан бу маннык бэргэһэни баайыан баҕалаахтар э, анаахсыйа диэн буоллаххытына миэхэ мин бу схеманы эһиэхэ биэриэхпин сөп уонна э, миэхэ мынаахсыйа бу вопростаргыты лишкабар тахсаҥҥыт билсээри.